Alright, vadikani ndauya uzongotaura kuti don't take advantage of another person kutora advantage kuita seiko kutora advantage kuita sei mondiudzai what is to take advantage of of mumwe munhu Hi, Tioive Nsani, how are you? Rumbidzai, how are you? Do, in marriage, taking advantage of your spouse is wrong. Vanondiiteiko baba vakanyarara? Ha, mukadzi wangu handibvunze manje inini haatombotauri neni chero ndikauya kumba na 2 am mukadzi wangu hatombobvunzi. Ah, how are you, Amy? Oh, great. ndauya uzotaura kuti hazvina kwakanaka mwanakomana imhimirai ndimbotaura mhani mukuda kunyanya kundivhunza kwako kaipasi kwakanaka ndatodzoka handiti ndandakawirwa nezviwira vanhu mandufu emfamily ah. saka i to go out of the country kunofambira tizviite zvakanaka vakauya tikavaviga that's why i was not lying allright so ndauya kuzotaura kuti don't take advantage of your spouse kana mumwe wako akanyarara haana kunyararidzwa kuti umutsike tsike pamusoro kana umwe wako ari munhu asingadi zvekutaura don't take advantage kana umwe wako ari munhu asingagone zvekupopota don't take advantage kana umwe wako ari munhu asingagoni zvegakava kana kuti zvenharo don't take advantage don't take advantage yekuti munhu uyu oh ale how are you don't take advantage yekuti ah, akanyarara zvekuti saka indongoita yandoda inini ndogona ngodzoka kumba time dzandoda because mukadzi wangu handifunze ini ndogona kutaura nevanhu vandoda pafoni pangu because mukadzi wangu adi abate foni yangu inini ndogona kutongotamba yandiri kutamba inini undermining mumwe munhu kumu, kumutari kumuona sechituta kuona umwe munhu saasingafunge kuona umwe munhu saasingazive kuona umwe munhu saasinga saasinga reasone kuona shamwari yako kana kuti your partner kunge munhu asingatomboziva zvaari kuita it is very wrong it is very wrong and angoya kuzokuudza kuti it is very wrong mwari vekudenga ngavatibatsire unhu hwakadaro hwakaipa Hunhu hwakadaro hautarisirwe kubva kuvanhu vanoti vano vanodanana kana kubva kuvanhu vanoti takaroorana kana even ari girlfriend yako kana kuti boyfriend yako don't take advantage of your partner it is wrong munhu kana akanyarara iwewe chimuremekedza nekunyarara kwake ikoko kana munhu asingade zvenoise chiregedza kuramba uri munhu ari violent nemhaka yekuti unoziva kuti haurohwe tora advantage yekuti murume wako hakurove saka unoya pamba nguva yaunoda unotaura zvaunoda unoenda kunhu haudzoke unoti ukatanga kuita zvinhu zvako hauna waunovhunza kana kuti waunoconsulta a married woman who just goes wherever she wants to go asina waakumbira uye asina waaudza kuti ndichanonoka kudzoka uye kana transport yakanzi iri kunetsa hauna foni here yekutaura kuti a ah, time yandandati ndichauya haichabatika saka ndichati nonokei kuuya haugone here hausi munhu here anokwanisa kuupdata why do you take advantage yekuti mumwe wako akanyarara saka haana zvaanokuita it is not right at the end of the day unozviurayira marriage wega unozviurayira marelationships ezvino wa murelationship yechi 22 hapana kana murume anoti anoda kukuroora pavarume vese iwawo hauzvitarisera uitawo self introspection yekuti ndimbori munhu akaita sei taking advantage of another human being is not right when god said have dominion he didn't say have dominion over another human being akati have dominion over the fish of the, of the sea over the birds of the air nezvese zvinokambaira pasi pezuva noti kuda kutora mumwe munhu wozvipa masimba pamusoro pake kuti kana wafunga zvokukuita zvaunoda hakuna waunovhunza munhu womukadzi anoenda kurufu one week munhu womukadzi muno vanhu vari kutiktok ava vari kuudzwa zvinhu zvekunzi unzai mari maporofiti kwamaita sei vanondiziva chai vanoziva kuti handiite izvozvo the somebody who created an account using my name and they are doing that those are thieves those are vamene kuti vanhu vakaita sei vavo sometimes you just need to see kuti ava vasi mama all right so ndaitaura nenyaya yekutora advantage taking advantage yemumwe wako inogona kutoitika futi even kuti mari unongotora mari iri mumba mari iri kuseverwa kutenga motikari emascamas aita akomola mari iri kuseverwa kutenga motikari kana kutenga masofa kana kutenga stove wotora mari iyaya iwewe wakunoda kunoita zvaunoda nayo kana toda kutumira vanhu vekumusha kwenyu nekuti waona mari eh? munhu chaiye chaiye ane musha wake hatori advantage yeumwe awakamuroora kana kuti waakaroora vanhu vanogona kupota vanhu vanogona kupota vachitoziva kuti zvatiri kuita izvi tiri kuita nekuti nemumwe wangu tinowirirana takataurirana Saka imimi vasikomana nevasikana vari mumarriage kana kuti vakomana nevasikana vari mumarelationships, musaite izvo zvekutora advantage yevamwe vanhu. Handiti kana mumwe wako achiti ichi haadi, usachiite. Kana mumwe wako achiti paunopfeka wakadai soko hazvindiitire zvakanaka, iwewo hauite chinhu ichocho, handiti? imi mukudaro kuti ndiregedze kutaura zvandiri kutaura izvi tange kutaura zvemascamas haina nditozivawo kuti vanoitwa sei because now unogona kungomubloka kana auya paakaunti yako but haana akatocreatawo yake yakatonzi evangelist gwatidzo but kandopandiri kuti imimi vana vezimbabwe imimi makachenjera munotozviziva kuti aya haasi masoko amai vave mai vave havatikumbire chinhu asi anambuya panapa ndichiti ndipewo chakati ansati e, saka ukaona zvakunzi ndokuporofita iwobva ndawazondipa mari kare watoziva kuti haasi matama haasi matama iveve meveve meveve kana vaitori nedzinovaremeraka ameno kwavanodzisorovhera ikoko avauye panapa vachitaura idzo dzedzo handiti ayo haatiite izvozvo atiite izvozvo asati akuita izvozvo kana kana kana kana kangonzwa munhu anotaura zvemari gara vaziva kuti haavasi evangelista evangelista vaite izvozvo my personal issues they are solved away from the camera even if ndine chandiri kuda its done away from the camera i don't bring my issues on the camera i don't come here to tell you kuti zvakadai zvazondidini saka ndikumbirawo chakazodini aa ah, aa ah, aa ah, aa i don't do that allright so enough of the of the tiktok account handiti ngatichidzokei mukutorana advantage kutora advantage yekuti mukadzi wangu haadaire saka unomutuka paunodira ugopa futi nehama dzako mvumo yekutuka mudzimai wako pavanodira muchiti amai chipo havapindure cape town ndiri kuuya billy im coming to cape town on the 28th of june next week all right so usatore e eh, nhasi vana vangu havasi kutomboda zvekupeya nai muri kumboziva tiri muklasi kosei musiri kupeya attention mwarusara zvekucape town ari kutaura zvekuti zveakaunti yekutiktok ngatimboite zvati zvinonetsa ukaromba pachikoro two weeks ka aunodzoka amazvake mazvake tiri kutaura nenyaya yekuti ngati mbotaipai kuti do not take advantage of your partner pazasapo varoora vakawanda Havasi kutombogara mumusha zvakanaka nemhaka yevanhu vari kutora advantage yekuti muroorwi akauya mumusha medu mutorwa. Iyoyo ndeyatauya kuzoti ngazviregwe. Ngazviregwe izvo zvekutora advantage yeumwe munhu. Ah, nhai zvako nhai Dube Shongo ndinzwirowo. rongai ndinouya kuputswa nana saka ingotaurai zvamuda zvezvina e eh, inini handi kuregedza hama dzako vachiita pati nemudzimai wako ada kutuka ada kushura ada kudini iwe uripo zvako because iwe ndowakatanga nazvo do not take advantage vamwe vanhu vanenge vachidini vamwe vanhu vanenge vakadzidziswa kudzimba dzavo kuti kana waroorwa murume hadairwe hama hadzidairwe makuhwa haaitwe usabuita mwana mukadzi anoti akaenda kumaraini haadzoke vouya vaakuteerera zvavakadzidziswa imaakutora advantage yekuramba muchimutsikatsika muchimudii musi waanokudairai moti angwarisa e newo futi mudzimai usatora advantage yemurume wako vamwe varume vakanyarara varume vakawanda vakanyarara vadi zvekutaura iwo tora advantage anondiitei nzwa munhu aitoganza aitoti anondiitei anondiitei nini hapana kana zvaanombondiita hapana zvaanokuita kuti wakaita sei Don't take advantage of your partner. Handiti iyi ndotodzoka nayo umwe musi nyaya yeyi because zviri pano nhasi zviri pano nhasi zvakaoma. Yes, don't take advantage of your partner. Oh, manga marova munhu wacho at least you are back and glowing all. Ah, yeah. hama dzangu makaoma pano. makawo asi mama wangodzoka vachiti don't take advantage of your partner munhu respect munhu nezvaari kana asingade zvekutaura murespect akadaro kana ari munhu anotaura steric murespect efti akadaro don't try to change your partner because zvawakamuwana ari ndozvawakawo ndozvawakada is what attracted to you and if it attracted uh, you that it means it's good Sazoutsvaga kuda kuumba wako munhu munyowani. Hee munhu wemurume anongoseka seka. Hee munhu wemurume anongotaura taura nevanhu. Hee munhu wemurume anogara akangoti kwindi. Hee munhu wemurume akazodi ndozvawakatoda handi paakatokupfimba paya ndozvaanga atori. Hee munhu wemurume asingaseke chero paakakupfimba iseka here inganga asingaseke wani. Chiregedza kuda kuramba uchitsiura tsiura nekuda kuramba uchi chinja chinja munhu mumwe anoti nhasi ari kutaura zvekutaura zviya mangwana anenge akanyarara dzidza munhu wako uzive kuti ndozvaari and not take advantage yekuti mai njavataurira vataurira mai yako ivavo kuti haugarikike newe e wakazodini aa dzimwe nyaya hadzisitombondi necessary kusvika kuna namai dzimwe nyaya dzinongoda kuti ri vairi totopedzerana takadaro saka don't take advantage of your partner mwari vakuitirei zvakanaka tomorrow iwill see you in the morning ndoda kuuya palive yekuseni mangwana saturday makagarisika kudzimba 9 am iwill be on live ndichitaura nemi nai mwari kudenga vakuitirei zvakanaka i love you so much and i missed you aiwa nhasi charity how are you hanzi mapinda mumunda mangu aiwa don't take advantage veduwe zvimwe zvinhu unoti uchinzwa varume vachitsanangura eh, unonzwa munhu achi unobatikana kuti ah, kunei vanhu vari kunzwa kwavari kutsvaga varume vachivashaya vacho vanawo unoda kuita unge kuita unge murume mwana wako kuita unge murume hanzvadzi yako munin'ina wako no anoti mukadzi kuda kumuita kunge chana chanzvadzi yako ndandakutoenda inchurch ndatodzoswa newe but ndiri kungotaura kuti usatore advantage yomumwe munhu handiti e tenda mwari necarector yepartner yako tenda mwari kuti iye ndiyo wakatopiwa ndiatori right for you Tenda Mwari kuti zvazvakatodaro zvakatonaka. Eh, haikona kupota uchida kungo kungo kungo hameno zvatinenge tichiita kuti zvinombonzi kuita seiko kungotora advantage kungo kungozviitisa so kungoita mamwe zvimwe zvimagatsi zvisina basa zvekuti munhu unosvika pamba uri munhu wemukadzi unosvika pamba wobvunzwa kuti ah vanoita seiko hapana zvavanombondiita kosaka kana pasina zvaunetwewo unoita zvaunoda thank you gary thank you e tinotokumbira wisdom kubva kuna mwari regai tiregedze kutora advantage yevamwe vanhu especially our partners life is too short murume iye wauri kutora advantage of uchamuchema upenyu hwako hwese mukadzi iye wauri kuita take advantage of uchamuchema upenyu hwako hwese unoita kunge munhu anopota achipoterwa unoita kunge munhu anopota achipoterwa munhu anopota achimbogarwa munhu anopota achimbotsutswa neumwe mweya usinei nemusha kukuita zvaunoda kuti inini ndinoita zvandinoda kana waida kuita zvaunoda wakaroorerwei kana waida kuita zvaunoda wakaroorerei why uchida kuratidza zvavo kuti ndoita zvandoda pamunhu akato akatoita a decision yekuti ndiwe munhu wandoda kugara naye upenyu hwangu wese kutora advantage yekuti hamurume wangu inini chandongosiya ndechekuti zvakawanda hatomboziva kana mari hatombondibvunza saka kana usingabvunzwa kuti mari waishandisa sei ndopa wakungopfachura mari uchingoita zvaunoda imwe yawada ukada kuendesa kun'anga imwe ukada kupa hama hanzvadzi yako imwe ukada kudii kuita hatina kuri hatisi kuramba nyaya yegiving but giving ine mwero usaite zvinhu uchitora advantage yekuti handibvunzwe tora advantage yekuti handirohwe teereresai imi madzimai imi teereresai varume musaroye vakadzi venyu varume usarove mukadzi chero zvikaita sei but patakadzidzisa varume kusarova vakadzi vavo takakanganwa kuzoudza nevakadzi vacho kuti musaite zvinorovesa usaite zvinhu zvinorovesa unotora advantage yekuti haandirove ah, wondosaka uchiita zvaunoda nekuti haurohwe kwee munhu anorega kuita zvakaipa nekutya kurohwereka kuti anongoregedza kuita chakaipa nekuti chakaipa the moment you, you appear to be taking advantage of someone munhu iye yanokuburitsa mwoyo make chop chop varume vazhinji vakungogara nevakadzi nekuti hagone kukuramba because of vana vake but you take advantage zvinotobhohwa zvekuti unoita murume anosvika pakugezisa vana iwe uripo iwewe unoita murume anosvika pakubikira vana iwe waenda kupati uchinonoka kudzoka iwewe unoita murume anosvika pakubvisa mwana pamper the whole day iwewo because waenda kubridal shower waenda kubridal shower ikoko unodzoka wakadhakwa usingazieka kuti pastove panomirwa sei why are you taking advantage of this man kunzoko kuine vakadzi vakanaka vari kutochemera detapindawo mudzimba vachitoshaya mukana yekupinda mudzimba unosvika pakutora advantage yekuti haana kwaanomboenda ndakamuroora ari nherera kumusha kwavo chaiko hakuna mbobatanwa saka haana kana kwaanoenda uchashamisika one day achienda mustreet kunogara mustreet kusvika mwari vamusimudza a munhu aneta newe because the moment you take advantage of someone slowly slowly munhu anenge achiita fed up and anosvika zuva raanoti ini zviri nani ndibude mumba machona kana ndikanogara muroad ndonogara muroad pane kuramba ndichinzwa iso kuitwa mwana mudiki nemumwe munhu don't take advantage of your partner at all mukadzi wako is quiet haadi noise but unoita zvinhu zviri stupid une manude pictures in your phone emagirlfriends five mari yawatambira kubasa unoenda kubetting yonodyiwa yose yopera pasina kana mari yerendi uchiziva kuti mukadzi wako achapiya piya ogozouya ozongobhadhara rend because haangaregedze vana vachishaya pekugara taking advantage of a faithful woman that needs to stop this nonsense must stop a ah, vakadzi dzimwe nguva tinonyanya dube tinonyanya kufarisa kwacho tinokunyanya kwekuti murume munhu anoti ndiri kuenda kusouth africa kana kuti ndiri kuenda kubotswana agonogara ikoko mwedzi wese achisiya mukadzi achisiya murume nevana ega june unoyu murume womuka iwe otanga kugezesa vana oisa mvura pamoto ogodini ogodini iye asipo iye asipo unenge wamboenda kupi why do you take your advantage of murume oda wakarohwa nebenzi rinoti wakabva pamba iye wobvawo pamba vana vaisara nana vana vanoita unerera imuripo muri vapenyu why are you doing that why kuchechi mukaenda munee muri magood people ukadzoka kumba wahanzvadzi yasatani zvawadzidziswa kuchechi zviya hapana kana chaona aplya kana one kangani mfundisi wekuchechi kwenyu achiti zvise pasi pemurume wako kangani kumusha kuchechi kwenyu mfundisi vachiti endai munoita zvakanaka kudzimba kangani mfundisi vachiti baba ndomusoro wemba chero chikave chidhakwa ndomusoro wemba iwoyo chero chikave hameno chimheno tinotarisira varume sei but unoona ndo musoro wemba iwoyo but you don't want to accept you don't want to submit you don't want to be a good woman all you want to do is to rebel no no no let's not take advantage of these men yes kune varume vanonetsa handirambi yes kune varume vane utsinyi pari pamwe pacho vasikana tiri kuzoti nyanyei nyanyei mbichana huh? unoona munhu achi achitoti munhu amurume vanhu vachitopfura pamwe ah, taona baba murume wenyu aripo haiwawo ane basa reiko veve haiwawo Haiwawo. Haiwawo, is that a statement to tell people about your husband? asi vamwe vachiti wo oh, vaona varipo ee eh, vanoda loni yavo vanenge vachitambura nekuidiridza vanoti haiwawo tarisira pasi murume kunge wakazviroora tarisira pasi murume sekunge uri wega asi vamwe vachitorespectwa kumagirlfriends iwewe wako wako waunoti wangu waunoti my personal person usingagone kumurespect something needs to change nai mm. saka ndaina da kungoti kune vakomana vacho no don't take advantage of your wives don't ari kushunga achishinga achishinga achasvika musi wekusagona kushinga and she will leave you

Hamunyepi evangelist, hamunyepi mweya yetsvina yakadzika midzi. Handizive kuti tingaidzupura sei midzi iyoyo. But ndinofara kuti ipo pano pasocial media vamwe vari kutobata, vamwe vari kutodzidza zvasina kudzidziswa natete vake namai vake akazvinzwa pano ari kuaplya. Mwari ngaakudzwe. but kune umwe anotiuya panapa for entertainment kuzonakidzwa isu sifanika papeji panapa hatina kuricreatera kunakidza vanhu takaricreatera to correct the anomaly yapinda mumamarriages taking advantage of your partner is as good as mocking god kuti unoziva kuti munhu haane nefoni yako haibati kusaibata foni yako akazvidzoti handidi kuramba ndichirwadziswa but panzvimbo yekuti uchinyarawo kuti a ah, mufonika mukadzi wangu abate foni yangu murume wangu abate foni yangu let me just try to, to, to, to, to live a, a, a good life to live a clean life yangu foni inogara kuchorekarira mwana anongoidaira kana zviri zvebasa anomhanya undipa kana ye mukadzi wangu wacho anogona kungodaira but ndopawa kutonyanya uchitotora advantage yekuti nekuti haibatwe ndopawa kuita zvinhu zvekuti kana newe ukazviitirwa hauzvide asiwo ndizvounoita ndakanzwa nyaya yakandirwadza steri yemukadzi wekuti haatsiuriki akada ungotsiurwa kudai anotuka kana kurova murume kurova aiwa vasikana mune muzozvinyanya kubata shamu kana kukunga chibhakera kutora poto ndokurova ukafa kurova munhu akakuti ndokuda dzimwe dzimba vanhu vari kufara iri i love you daddy mama mazoita sei ndinoda kunonokaudzwa kubasa ndichanonokaudzwa kubasa nhasi is there anything that you want me to bring you vanhu vachifara mudzimba dzavo but kwenyu ifutseke futseke kunge panogara imbwa nemunhu eya munoti zvinombofamba sei murume akanaka mukadzi anoita benzi mukadzi akanaka murume anoita benzi but ndiri kufunga kuti benzi racho iroro ririmo benzi iroro ngarinzwe zvatiri kutaura marriages are meant to be enjoy, enjoyed and not endured but vazhinji vedu they are enduring ndogoendepi ndogoita sei chingoregai zvakadaro kuno amunyepi evangelist amunyepi thank you for coming unoudzwa nasahwira wako eh, haina e, andimbodaren haina andimbomujaidzai hakuti mujaidzai kuti akaita sei kuti ageza bhazi chiudzwa zvinhu nemunhu ane marriage yake inoto inotoinfluencwa nemweya yekumusha kwake yemaanti marriages imi kwenyu kumba hakuna hakuna mweya wemaanti marriages imi kwenyu hakuna zvemaanti marriages but unoti takarasima nezvi zvaunenge wanzwa neshamwari takarasima nezvi zvaunenge wadzidziswa nevanhu kubasa vasinei nemarriage yako iwe kwawazvinzwa zvisiyei koko kwawazvinzwa zvisiye ikoko usauye nezvinhu kumba zvisingaapply marriage mako if it means kuti yako imba ifambe unofanira kujaidza murume wako mujaidze if it means makomba kuti mufarwe you must forgive your husband forgive him if it means makomba kuti zvinhu zviendeke you must submit submit if it means kuti makomumba mufarwe you must appear semukadzi chaiye akabva kuvanhu then do it zvaungonzwa zvichitaurwa mukombi hamanje inini akabva ati adaro pandaenda kugirlfriend yacho pandanomurova ndobva ndanodi iwa uda unozvizama kumba kwako kumba washaye iwe ndoda kuudza vakadzi sanogara vachicomplain about magirlfriends evarume vavo kana munhu asati auya pagedhi pako asati arova gedhi rako ndinoda kupinda mukati imomo kana kuti baba ivavo ngavabude vauye kuno siyana nazvo hauzvizive kana kwazvinoitika regedza zviitikire ikoko sekuwanana kwazvakaita zvicharambana saizvozvo ukaona vanhu vasingauye pagedhi pako they know you are there and they respect you but wacho anorespectwa ndiye ari kubuda manager kubuda muoffice mako kutanga unotakarasima nevakomana vanochera muroad whom you are supposed to be managing ndovawa kuti takarasima nawo kuita competition nawo kuita competition nevanhu vasiri kukombita newe what is that don't, don't take advantage yekuti murume uyu ataure akakuudza kuti inini handidi zvenoise ende woda kuramba uchiita zvenoise violence yakazoomba musha wekupi iye zvino izvi mukutodzidziswa pese pese kana hurumende iri kunyora pamapo iri kunyora pamaposters ari kuiswa pamajurawo no to gbv but iwo ndiwo unototanga nekutokonya munhu une simba rikurova munhu womurume Ndakuudza mukadzi wese ari pano kana wakamborova murume wako nechibhakera akadonha pasi. He was just trying to pretend. Hakuna ugone kurova munhu wemurume iwewe. Une mangoromera here? Une mango wakatemerwa mangoromera here kumba kwenu? Kana wakatemerwa mangoromera inga tiri kutambura nemabhokisi amashoma namanyuchi vashoma wani. Ena vanotaura kuti ini ndinorohwa upsvagirwe vamwe vokurwa nawo zvinobhadharisa mari haikona kurwa mabattles asiri asinga asina chaanounza mabattles asina chaanobhadhara kune mabattles ane maspoils koita mabattles asina maspoils why do you choose kurwa hondo dzisina zvadzinobhadhara from today onwards i want you to understand kuti chirungu chamunoda kuita muchizivemi hautombochigona chirungu chachona kana wakaroorwa uri musha memuridzi ziva kurespecta muridzi wemusha iwoyo ziva kurespecta muridzi wemba iyoyo ehe hazvina basa kuti newe uri kuibhadharira rent but gona kurespecta muridzi wemusha iwoyo vasikana tigere pamisha yearidzi mhani tigere pamisha yearidzi kana uchigona stereki kana uchigona kutsvaga mari kana wakadi unozviita wega uko murume anofanira kutokuteerera uri sani ndowakamuroora isu tinoda kutodzosera mamarriage evangelist to it to mabasics tinoda kudzosera marriage padrawing board chaipo zvakanga zviri mupfungwa dzamwari both as christians uye netsika dzedu savanhu vatema isi tsika dzedu dzinotiudza kuti baba ndoo musoro wepamusha tsika dzedu dzinotiudza kuti baba ndoo muridzi wemusha hauite zvaunoda pamusha pavaridzi hauite zvaunoda pamusha pevaridzi pawakatouyawo iwewe watotsvagwa kwawakatsvagwawo warambwa nevarume 1500 ndokuzouya panapa pana muno pawakuda kuya uzotonga kuzotemesa vanhu musoro he handina kwandinoenda ndinosiya ndauraya vanhu pano ndoteva vanhu nedemo iwe une ngozi here une ngozi Kana uine ngozi enda kwakaripirwa ngozi dzenyu. Nyaya dzekuitirwa magirlfriends nyara yadzina kutanga negeneration inoi. Magirlfriends aingoitwa. Magirlfriends paaiitwa namai vedu vaisamaisana nemagirlfriends. kana vainetsana nana baba unonetsana nemurume wako kuti zvekufamba uchizvifumura kwese kwaunoenda kusvika nyika yese yakuti akanyengerwa kuglenview haakanyengerwa kumakokova haakanyengerwa kunhirikini kupindura aakabva azodini murume wakane kusvika nyika yese yakuzviziva wai muchida kuzvifumura nezvinhu zvisina basa ndiwatanga kunyengerwa iwe inga amai ako vanga vari pechituwani kuenda pechituwani tivakaenda papaine umwe mukadzi saka chinoshamisa ipapo chii kana usade zvekutsvagirwa magirlfriends right mira kutsvaga zvinhu zvausinei nazvo mira kutsvaga information dzausinei nadzo kana wadziziva iti mwari ndibatsirei inini ndini mai inini ndini mai pano pamusha andi mhanyisane neshiri dziri kubhururuka mudenga ukadzimhanyisa unodziona kumatendera adzo kwadziri ngatiitei chiremerera uye kana waziva kuti murume anyenga ndozvinokupa kuti umudisrespect here izvozvo inga watoratidzwa kuti ndokwanisa kutomuswera ndatova nemumwe handizvo unenge watodzidziswa ipapo but i can have another woman so why don't you why don't you behave well why don't you behave well mwari ngaatiitire zvakanaka vasikana let's not take advantage of people watiri kugara navo kuti hapana anambodzidza uya well saka ndosvaka wakabvuma murume asina kudzidza kuti ugozopota uchida kumiitira uida kumuitira dissertation pamba pake uda kumuitira diseti uda kumuitira thesis uda kuita sei uda kugraduata pakumushora hanzvadzi yako ikaitwa zvaunoita murume wako unofara ah, umba wako shamwari tsvaga madhaka umbe wako anokuteerera murume chai chai man a real man hatongwe nemukadzi real man haiswe kupitcot government kutorwa kuiswa mupitcot umu kana newanhu fungoti murume akadaro nomudayo nhasi kutangidza pane vanhu kunzi murume ari kufamba ona murume chituta chine kufamba chichingoti amai ah, ndo zvavataura amai ah, vati ndisabate potoyo amai ah, vati vati ndigouya pamba na three amai vati amai vati kuita sei i don't think that's a man we want men who are man enough to say yes or no pamba pake panapa pana munhu anoti akaenda kupata anodzoka na six o'clock panapa panobikwa naamai ndo anondibikira paweekend panapa pan yes that's a man who knows what he wants and who puts rules in his house Ona muri mwana ha zvamangotaura izvozvo amai ha zvamunenge mangotaura izvozvo ashumba ndo zvinoita ha zvamunenge mangotaura no no no that's not a man that's not a man we want men who are able to put their feet down and say kana ndirini baba wepanapa ichi hachiitwe kana ndirini baba wepanapa this you will not do it ndiri kunzwikwa yes aona kuti ha munhu wemurume ndiarivaizvo ne ha ndakabva ndati aa ah, aa ah, ah, munhu womukadzi anonamatira musha wake munhu womukadzi anonamatira murume wake munhu womukadzi anonamatira vana vake munhu womukadzi anonamatira bhizinesi remurume wake ndiudzewo nhaiwe mutsawashi unomudii murume wokuudzira zvese zvese i don't like such a man murume wokuudzira achisimukai agarai pasi auyai pano achimirai ipapo aendai apo adzokerai pamanga muri ndibaba ivavo kuita chidhori chababa chiroboti ah. musi uno chirobot icho chinonzi chinonzi chicho ai icho ndakazochudza ndikati im not happy zvikanzi why vandachudza zvikanzi no don't do that don't be violent nda kuti ndikaseka ndikati robot chairo raramba violence asi munhu anoti anoda kuramba achiita zveviolence iye ari munhu ane nyama robot chairo raramba rikati don't do that asi munhu chai anoramba achiita izvozvo uri munhu akaita semunhu kuda chidhori chemurume kuda chidhori chekuudzira chekupomba mweya wako chidhori chewakapomba mweya iwe kuti chinoita zvaunoda ah mama ndichaenda kutorai kubasa na five ah mama ndasvika ah mama what is that that's not a man a man must sound like a man unomudii murume akadaro murume asiri murume zvine ndowamunoda iwawo vasikana ndowa ngaatonditeerera ha ngaatonditeerera achikuteerera uri sani takuenda ina sikana newakomana musatorani nani maadvantage anditi god bless you